Thlawhna hijack-ah dollar nuaih hnih nena hnuchhui zui tur pakhat mah awm lo a bi bo thei chanchin hi a ngaihnawm hle a. Tun chungah chuan he thlawhna hijack chungchang hi han ngaithla teh ang. November ni sawmhnih pali sangha zakua sawmsarih leh pakhat chawhnu lam a ni a, Portland International Airport-ah chuan pa pakhat a hmel leh pian hmang han en mai a, kum sawmli bawr vel mi awm chu briefcase khai chuan a lo lut a. Seattle, Washington lam pan tur thlawhna ticket chu leiin thlawhna thlawh chhuah hun nghak chuan a thu ve ta ran mai a ni. He pa hian a ticket leinaah hian a hming chu Dan Cooper tiin a ziahtir a, mahse hei hi a hming dik tak a ni em tih hi tun thleng hian hriat a ni ta lo a ni. Tichuan, Dan Cooper bakah passenger dang sawmthum leh paruk nen thlawhna enkawltu crew mi paruk te nen chuan Northwest Airlines flight number three zero five hmang chuan Seattle, Washington lam pan chuan an thlawk chhuak ta vut vut mai a ni. Dan Cooper chu thlawhna dinglam tlar seat hnung ber a laiah chuan thu a, in tur a lama hetih hun lai hi chuan thlawhna chhunga mei zial zuk phal a nih avangin cigarette a tan nghal bawk a. Thlawhna chuan vansang lam a thleng chho ta tih chuan Cooper-a chuan a bul lawk a thu, flight attendant Florence Schaffner hnenah chuan lehkha them pe in chu lehkha them chu Schaffner chuan a han en chuan kut ziak hmanga ziah bawm ka nei a, ka bulah lo thu turin ka duh che a ni tih thu a lo in ziak a. Florence Schaffner chu Cooper-a bulah chuan hreh tak chung chuan a va thu phei a. Cooper-a chuan a thil sawi chu a dik ngei a ni tih lantir nan a briefcase chu a han hawng a, bawm thawkna tak Dynamite tlawn riat ngawt mai chu a lo in tar ṭhat mai. Cooper-a thil phut chu tlai darnga hmain pawisa fai American dollar nuaihnih leh parachute pali a ni a. Chu bakah Seattle-a an ṭum hunah chuan thlawhna tui thun tura lo in peih thlap turin a phut bawk a ni. Chutianga a sawi ang leh a phut anga an ti lo a nih chuan bomb chu a tihpuah tur thu leh Thuneitute chu thil at thlak engmah ti lo a, a sawi ang apianga ti mai turin a phut bawk a. Tichuan, Florence Kaffner chuan Cooper-a thil phut chu thlawhna khalhtute awmna cockpit lamah chuan a va thlen ve leh chhawng a. Chumi chhung chuan Cooper-a chu flight attendant dang Tina McLaw chuan a lo thutpui ve ta thung a. Thlawhna hnung lama intercom hmang chuan Tina McLaw-i chuan Cooper-a leh cockpit lama thu te inkarah chuan thlawhna hijack a nih chhung zawng chu thukengtuah a ṭang ta zak zak mai a ni. Thlawhna thlawh chhuah aṭanga darkar khat leh a chanve chhung chu thlawhna chu Seattle chung zawnah chuan a thlawk kual ngat ngat a. Chumi chhung chuan lei lamah chuan thuneitute chuan Cooper-a thil phut tihhlawh tindan tur chu hmanhmawh takin an lo ngaihtuah bawk a. Pawisa fai te chu Seattle First National Bank atangin an la chhuak a, tin a bul hnaia Sky Diving School atangin parachute pali chu an lei bawk a. Tlai dar nga leh minute sawmli leh panga a ni tawh a, thlawhna tum hun tura ruah hman aia dar ka hnih lai a pel hnu chuan Seattle Airport-ah chuan thlawhna chu a tum ta a ni. Thlawhna a tum hian zantir lam a ni tawh a, thlawhna chu airport hmun fal deuh laiah chuan dah niin Ku Para tirh angin Tina Mak Law chu thlawhna atanga chhukin pawisa fai leh parachute pali chu a va la a, Ku Para hnenah chuan a va pe ta a ni. Mak tak maiin Ku Para chuan passenger zawng zawng bakah flight attendant dang zawng Tina Mak Law leh Florence Kaufner tih loh chu thlawhna atangin a chhuktir ta vek mai a, Kuparan thlawhna a hijack thu hi puan zar a nih loh avangin passenger tam zawk chuan thlawhna chu hijack a ni tih reng reng an la hre lo a ni. Tichuan, Kupara chuan a thil phut a hmuh takah chuan Tina Maglo hnenah chuan New Mexico lam pan a duh thu pilot hnen a hriat tir turin a ti a. Thlawhna thlawh dan chungchangah hian Kupara hian thil phut a nei a, chungte chu Thlawhna chuan a landing gear chu a thlak thla reng tur a ni tih te, thlawhna thla chu degree sawm panga in an dah tur a ni tih te, thlawhna chu fit sing khat hnuai lamah a thlawk reng tur a ni tih te leh thlawhna chhunga light zawng zawng chu tihthim vek tur a ni tih leh thlawhna hnuaia chhukna, step, chu englai pawhin hawn a ni tur a ni tih te chu a ni. Mahse, Cooper-a thil phut pahnih hi tihhlawhtlin theih a ni lo a. Pakhatnaah chuan New Mexico thlengah chawllo a thlawk tur chuan thlawhna tui chuan a daih dawn lo a, chuvang chuan thlawhna tui thun tura Phoenix emaw Yuma emaw Sacramento-a ṭum a ṭul dawn a. Mahse, pilot-te nena an indawr hnuah Cooper-a chuan thlawhna tui thun tur chuan Reno, Nevada-a ṭum chu a remti ta a. Pahnihna ah chuan thlawhna hnuaia step in hawng chung chuan thlawh chhuah theih a nih loh thu Cooper-a chu hriat tir a ni bawk a. Hei pawh hi Cooper-a hian thlawhna thlawh chhuah lai chuan khar a rem ti ta a, mahse chumi chhung zawng chuan flight attendant, Tina Maklo chu a bulah a awm ang a, step hawn dan tur chu a zir tir a phut bawk a ni. Tichuan darkar hnih zet lei an awm hnuin Zan dar sarih leh minute sawmthum leh parukah chuan thlawhna chu vansang lamah a invawrh chho leh ta a. Thlawhna thlawh chhuah atanga reilo teah chuan Cooper chuan ina Maklaw chu cockpit lama phei tur leh tun atang chuan tu mahin an rawn tibuai tawh tur a ni lo tiin a chah bawk a. Tina Maklaw-in Cooper-a a hmuh hnuhnun ber hi chuan thlawhna seat inkar kea kalnaah chuan a ding a, a parachute te chu a ha mek a ni Hei hi Cooper-a an hmuh hnuhnun berna a ni ta a ni. Tichuan, Tina Maklo chuan cockpit lama a thiante chu pawh pheiin cockpit kawngka chu a kalh nghal bawk a. Darkar thum an thlawh leh hnu chuan Flight three zero five chu him takin Renault-ah chuan a tum ta a ni. Thlawhna chu a tum fel ta tih chuan crew member te chuan uluk takin thlawhna hnung lam chu an en vel a. Mahse, Cooper a hmel emaw, a bawm ken emaw kha hmuh tur reng reng a lo awm tawh lo. Mahse, thlawhna hnuaia step chu lo inhawngin thlawhna tum zawng chuan tlem chu a lo che nghe nghe a. A lan danah chuan Seattle leh Reno inkar vansanga thlawhna a thlawh lai khan Cooper-a chu a parachute hmang khan he step inhawng atang hian a zuang thla ngei niin a lang ta a ni. Hemi hnu hian FBI-te chuan hnuchhui hna chu uluk takin an tan ta a. Mahse, thlawhnaah Cooper-a thil hnutchhiah tlema zawng bak engmah an hriat belh thei tlat lo mai. Cooper-a hian thlawhnaah chuan necktie dum, a cigarette zuk bung pariat leh a parachute hman loh pahnih a hnut chhiah a. A bawmken nia an sawi leh a pawisa te chu hmuh tur a awm tawh lo a ni. Amah bel chiang bertu, flight attendant Tina Marklow chuan Cooper-a chu hetiang hian a lan dan a sawi a, Ngo lam deuh, sam dum, Mitmuh uk niin kum sawmli bawr vel mi niin coat fual rawng dum lam pawl deuh a ha a, chumi hnuaiah chuan suit dum leh kawr var a ha a, necktie dum awrhin pheikhawk dum a bun a ni. Tin, thlawhna a a thut lai khan tarmit dum a vuah thin thu a sawi bawk a ni. Hemi a sawi zui zui hian FBI-te chuan Cooper hmel lan dan ni awm chu lemziak thiamte ziah tirin chu chu nasa takin an vawrh tarh ta a ni. A pawimawh ber Cooper-a khan engtik laiin nge thlawhna atang khan a zuan thlak tih chu hriat theih a ni ta lo a, chu mai bakah a zuang thla ngei em tih pawh hriat a ni tlat lo a ni. A chhan chu a zuang thla lai kha tumahin an hmu lo a ni. Thlawhna enkawltute zinga mi tumahin a zuang thla lai kha an hmu lo a, tin a ruka thlawhna lo zui ru tu tura an tih thlawhna pahnih te pawhin a zuang thla lai reng reng hi an hmu lo a ni. An hriat theih zawngah chuan co-pilot William Ratazak chuan zandariat leh minute nga ah Cooper-a chu intarkawm hmang a bia in mamawh a nei leh nei loh thu a zawh bakah chumi hnu minute nga emaw minute sawm hnu velah chuan thlawhna chu a nghing deuh laih tih zawng chu a ni deuh mai. Cooper-a khan Seattle atanga Renault pan kha a rem ti a, Seattle leh Reno inkarah hian thlawhna kawng route eng emaw zat a awm a, khawi route ber nge an zawh dawn tih erawh Cooper-a khan engmah a demand lem lo a ni. Chuvang chuan pilot chuan a ma thuin Victor twenty three route an tih chu a zawhpui tawp mai a ni. Victor twenty three route an zawh a, zan dar riat leh minute nga kha an biak hnuhnun ber a nih bakah chumi hnu minute nga emaw minute sawm velah thilrin hlelhawm tak a awm leh a. Chuti a nih chuan Cooper-a thlawhna atanga a zuan chhuahna lai ni awm chu an han chhui dawn ta a. Chulai hmun chu Portland thlen hma KM sawmli vel niin an ngai ta a ni. Tichuan, khawvar hmain FBI te chuan chung lairam zawng zawng te chu uluk thei ang berin an dap ta a. Lei lamah mihringin uluk taka an zawn bakah Vansang lam atangin helicopter hmangin zawn a ni bawk a, mahse chung lai ram vel chu ram hnuai pilril leh hmun chheng chhe tak tak a nih avangin an hna chu a awl ai lo hle mai. Theihtawp chhuah mahse Cooper a hnu hma emaw a thil hnut chhia awm ang engmah hmuh tur reng reng an nei thei tlat lo. Chutia chhui zui tur engmah an hmuh tak loah chuan FBI te chu pawisa lamah chuan an ṭuan leh ta a, Cooper hnena an pawisa pek kha Seattle First National Bank-a mi an lak chhuah a nih thu kan sawi tawh a nih kha. Khang pawisa-te kha an pek kha a serial number in dawt vek a nih bakah a number te chu uluk takin bank lam chuan an lo chhinchhiah thlap a ni. Tichuan, chung pawisa serial number te chu ram chhung bank hrang hrang leh pawisa lam khawihna hmun hrang hrangah te chuan an hriat tir ta hlawm a. Chumai bakah chung pawisa serial number lo hmu fuh emaw lo dawng fuh an awm chuan FBI lam chuan lawmman tha tak an tawk tarh bawk a ni. Hetia an tih chhan ber chu Cooper-a'n a pawisa dawn chu engti kawng mahah a hman loh nan leh a lo hmang a nih pawha man chhuah a nih theih nan a ni ber mai. Mahse, chuti khawp chuan Mala-in hual chep niin in hre mah se Chung pawisa serial number te chu hmuh a nih thu em aw? Tu hnen atang mahin hriat tur a awm ta chuang lo a ni. Dan Cooper chungchang leh a hnu hma awm ang lampang reng reng engmah hriat tur awm lo chuan kum sawm lai a liam ta der mai. Hnuchhui hna thawktute pawh tih vak ngaihna hre loin an hawi hai der tawh mai. Mahse, February ni sawm sangkhat zakua sawm riatah chuan thu thar a rawn awm leh ta tlat mai. Washington chhim lama beach-te takte Tina Bar-ah chuan mipa naupang pakhat, Brian Ingram chuan pawisa tel khawm pathum a vaiin dollar sanga zariat leh sawm riat lai chu balu a laihnaah a laichhuak ta tlat mai. Brian Ingram-a nu leh pate chuan Cooper-a chanchin hi an lo hriat tawh avangin an pawisa laih chhuah nen chuan inzawmna a neih ngei ringin chung pawisa te chu FBI te hnenah chuan enfiah turin an pe ta a. FBI te chuan pawisa serial number leh lei hnuaia a awm rei tawh chhung te nen uluk takin an han zir chiang a, engkim mai chu Cooper-a hnena pawisa an pek nen khan a inmil ta thlap mai. Mahse he an thil hmuh chhuah thar hian Cooper-a hnu an chhuina chu a rawn ti buar chuar chho leh ta vek mai. A chhan chu pawisa an chhakna hmun chu a tir a. Cooper-a thlawhna atanga a zuan thlakna lai hmun nia an hriat atanga KM sawmhnih leh pasarih daih a ni tlat mai. Cooper-a khan a zuan thlak pahin pawisa te chu a theh thla anga. Colombia lui an tihah chuan tla in lui chuan a len a nih dawn hi han tih dawnin A zuan thlakna lai vel atanga chhuiin pawisa an hmuhna lam chu lui hnar lam a ni tlat bawk si. Tichuan, a tira Cooper thlawhna atanga a zuan thlakna lai nia an lo ngaihtawh chu an han chhui tha leh ta a. A hmaa a zuan thlakna lai nia an lo ngaihtawhna atanga chhin chak lam deuh Wasaugal lui bul hnai vel an han riruang chhin a. Wasaugal luiah chuan Cooper pawisa te chu tla in lui chuan a len niin a ngaih theih a. Tin, chu bakah thlawhna thlawh dan kawng kha tlem a herh rem deuh chuan pawisa chu Tina Beach chung zawn atanga tla in tuna an hmuhna ah chiah hian a tla pawh a ni ve thei tho mai. Tin, heng zawng zawngte hi dik lo vekin Cooper-a kha thlawhna atanga a zuan thlak khan Dam chhuak loin mi tuten emaw a ruang leh a pawisa-te chu chhar fuhin chung pawisa zinga thenkhat chu tuna an chharna hmunah hian a thuk ru pawh a ni thei tlat a ni. Mahse, thil pakhat chiang erawh a awm a, chu chu mipa naupang Brian-a'n pawisa a chhar hlim khan a ṭawnkhawmna rubber band-te chu a la ṭha vek a. Khang rubber band-te kha pawn sik leh sa tuara an awm chuan kum khat pawh a daih lo a, Chuvang chuan pawisa te kha thlauh palh emaw lui lianin a len mai mai ni loin uluk taka phum a ni ngei a ni tih chu a ti chiang a ni. Chu bakah Cooper-a kha thlawhna atanga a zuang thla lai hmutu tumah awm lo mah se, lei lamah uluk taka pawisa phum an hmuh chuan Cooper-a kha thlawhna atang khan a zuang thla ngei a ni tih rinna a rawn ti nghet ta hle bawk. Cooper-a thlawhna atanga a zuan thlak lai vel hi ngun zawkin han chhui leh ta ila. Khatiah thlawhna atanga a zuan thlak lai khan Flight three zero five thlawhna kha darkar khata KM zathum leh sawm panga vel zeta chakin a thlawk a. Chu chu thlawhna atanga an zuan thlakna thin speed ai chuan a sang fe phawt a. Tin, thlawhna kha feet sing khata sanga a thlawk mek bawk a. Hei pawh hi zuan thlak nan chuan sang tak a ni bawk. Tin, khatih hun lai khan ruah leh thli a thawkah thli thaw hi a na hle tih tichiangtu chu thlawhna hnuai atanga chhukna step-a an thil tar chu a len phawk hlawk a, hemi them hi kum sangkhat zakua sawm sarih leh pariat khan hmuh chhuah niin an chharna hmun pawh thlawhna thlawh kawng nen a inmil thlap a ni. Tin, khatiang zan thim hnuaiah lehnghal Chhumchhah tak karah Cooper-a zuang thla ta mai kha thil mak tak a ni bawk. A dam chhuak a nih leh lek phei chuan a mak leh zual hle ang. A zuan thlakna tur hmun leh hma te kha uluk taka a lo duang lawt tawh sa pawh ni se, zan thim hnuaiah chuan hmuh a harsat dawn mai bakah parachute an pek kha duh duh dana khalh kawi theih loh chi a ni leh zel a. Chuvang chuan a duhna hmun taka a tum thei dawn lo tihna a ni. Mahse, chutih rualin Ku Para khan Para chu han che lek vel leh a tih dan tur chu a hre hle thung niin a lang a. A chhan chu Flight Attendant, Tina Mak Law i khan Para chu tih dan tur instruction lehkha a ziak chu pek a tum a. Mahse, Ku Para hian a mamawh loh thu a sawi a ni. Tin, Ku Para khan Para chu pali lai a phut a nih kha. Pahnih chu hman tura duan a dang pahnih chu in ve nan a tih a ni a. Hei hi Cooper-a'n FBI-te bum a tumna niin a lang a, a rual a zuang thla ve tur tu emaw mihren a neih an rin theih nan a tih niin a lang a. A tirah chuan FBI-te chuan hnial zet mah se an hmanhmawh em avang leh thu leh hla a tam em avangin mumal tak pawhin thil kalpui hleih theih a ni lo a. Chuvang chuan Cooper-a hnenah khan parachute pali an pe a. Pahnih chu hman tlak niin a la bang pahnih zinga pakhat erawh chu parachute lem training na atana an hman mai mai chi a ni thung. La mak leh zel chu parachute lem zawk ber kher hi Cooper-an a hman tak zawk niin a lang a, a chhan chu thlawhnaah khan hmuh tur a awm tawh lo a ni. Tin, Ku Para Para chut hman tak ber nia lang pawh hi hmanlai chhuak niin kan sawi tak ang khan duh duh a khalh kawi theih loh chi ber kher a ni bawk. Mahse, hei tak hi Ku Para Plan niin a lang thei bawk. A chhan chu a para chut hman hi sipai hman chi niin Hei hian Ku Para kha engtik lai emaw chuan sipai lam Paratrooper lamah a lo inhmang ve fe tawh pawh a ni thei a ni. Tin, Parachute lem a thlan chhan pawh hi a pawisa fun nan a hmang tangkai a ni thei bawk. Ku Para hi sipai lamah a lo chang ve tawh thin a ni tih rinhlelhna tizual turin Seattle chung zawnah thlawhna a thlawh kual lai khan McChord Air Force Base chu an bul hnai mai minute sawmhnih kal leka a awm thu a sawi zauh bawk a ni. Tin, sipai lam a nih loh chuan CIA lamah a ṭang ṭhin a ni tih rinhlelhna a lian hle bawk a. A chhan chu a thlawhna hijack Boeing seven two seven chiah hi thlawhna hnuai lama chhukna step awm niin hetiang thlawhna hi Vietnam uar lai pawhin Bungraw sap lai nan tangkai takin an lo hmang tawh thin a, Vansang atanga zuan thlak nan pawh a remchang dawn hle tih Hresa nia ngaih a ni bawk. Engvangin nge North West Airlines ber kher a thlan tih erawh chhan dang vak a awm lo. A ruahmanna siam sa nen a innan fuh vang mai mai niin a lang thung a ni. Flight attendant Tina Makloy hnenah khan, In airlines ka huat vanga he thil hi ti ka ni lo a nia, tiin a sawi nghe nghe a ni. Thil chiang tak erawh chu Cooper khan airlines leh thlawhna chungchang hi a hre hneh hle a, a inbuatsaih tha hle bawk a ni tih hi a ni. Thlawhna kha hijack a ni tih kha passenger tam zawk khan an hre miah lo a, hei hi a hmel an chhinchhiah loh nan a tih niin a lang a, tin a tira Tina Mark-Law-i hnena lehkhathem a pek pawh kha a la let leh thlap a. A kut ziak atanga hnuchhui tur reng reng a awm loh nan a tih a ni. Mahse, a zuan thlakna lai tak erawh a ruahman angin a kal chiah bik lo niin a lang a. A chhan chu a tira a kal duhna a sawina hmun kha New Mexico a nih bakah a tira hming sawi rik reng reng loh Reno lam panin an thlawk leh ta daih si a, tin a inthuam dan ngaihtuahin parachute chauh a phut kha thil mak tak mai a ni bawk. Khatiang ram chheng che tak, vur tam takin a khuh lupna hmuna zuang thla tur te chuan pheikhawk tha leh thawmhnaw tha te pawh phut tel awm tak a ni a, mahse parachute chauh a phut thung si a, hei tak hi a dam chhuak lo ang tih ringtute ṭan chhan ve ber pawh a ni. Tin a pawisa phutah khan a note a sawi lang miah lo a, dollar nuaihnih tih chiah a sawi a ni. FBI te khan dollar sawmhnih note in an pe a, dollar nuaih hnih lai a nih chuan rit tham tak tur a ni bawk a. Mahse heti chung hian hnuchhui zui tur reng reng awm lo in a pil bo pui hmak thei thung si a ni. Chutia FBI te meuh pawh awihai tir thei tu a nih avang chuan Cooper-a hian ngaisangtu a ngah phah zawp hian mai a. Amah nih chaka Kupara ka ni e tia inchhal pawh mi eng emaw zat an awm hial a, mahse ngun zawka an chhui zuiin tumah an lo ni ngai lo a ni. A tir phat atangin rinhlelh mi eng emaw zat an awm a, a lar zual tlem zawng i han sawi ve hrim hrim teh ang. A hmasa berah chuan Portland acheng DB Cooper a ni. Cooper-a khan thlawhna ticket a a hming a sawiah khan Dan Cooper tiin a ziak a. Dan Cooper tih hi French comics books ah a lo awm thin tih hriat a ni leh hnuhnawh a. Usa lamah chuan zawrh chhuah ni lo mah se, French tawng hmang tamna Canada lamah erawh zawrh chhuah a ni thung. He comic bu ah hian Dan Cooper hi thlawhna khalh thiam tak leh parachute lamah pawh mi turu tak anga lantir a ni a. Hepa hming hi Cooper hian a hmang mai mai niin a lang a ni. Tin, DB Cooper tih a lo nih tak chhan pawh hi chanchin bu lamin an chhuah sual vang mai mai a ni a. Cooper-a khan a hming kha Dan Cooper tih chiahin a ziak a ni. Chumai bakah Dan Cooper hi American a ni lo ang tih rinna nghet tak an nei bawk a. A chhan chu pawisa a phut lai khan American pawisa tia a sawi kher vang a ni. America miin America pawisa tih kher kha a sawi a rinawm lo a, pawisa tia a sawi mai a rinawm zawk mah a ni. American pawisa tia a sawi kher chhan chu amah chu American a ni lo ania nge tih rinna a lian hle a ni. A dawtah chuan Robert Rexo a ni. Ani hi kum Sangkhazakuwa sawmsari pariat bawr vel khan rinhlelh a kai hle a, a chhan chu sipai bang a ni a, Hijacking thlen hma thlanga ah khan sipai atangin ban a ni a, bomb siam a thiam a, a hmain thil sual a lo tih tawh thin a, a pate a skydiving thiam tak John Cooper a ni bawk a. A hma ah kan sawi tak ang khan Cooper a nih hi an chak lehning tawh avangin Robert Rexo hian ka ni e, ka ni lo e tih a sawi duh miah lo a, Ka ni maithei te a tikual vel mai mai a ni. Mahse, chutih rualin Robert Rexall hmel erawh Cooper-a hmel nen inanna pakhat mah an neih loh bakah he thlawhna hijack hun lai hian kum sawmhnih leh pariat chauh a la ni a, Cooper-a kha kum sawmli bawr vel mi niin an sawi bawk si a ni. Tin, kum sanghnih leh pathum khan Kenneth Christiansen chu rinhlelh a ni leh bawk a, ani pawh hi sipai bang a nih bakah Indopui pahnihna hun lai pawh khan para ṭu parah a lo ṭang tawh ṭhin a. Tin, kum sangkhat zakua sawmnga leh pathum aṭangin Northwest Airlines-ah hian a lo thawk tawh ṭhin a. Hijack hun lai hian kum sawmli leh panga mi niin veikhawr kan tih ang chi hi a ni bawk a. Kupara kha veikhawr a lo ni ve leh zel bawk a. Tin, kum sangkhat zakua sawmkua leh pali a a thih hma lawk khan a unaupa hnenah thil tam tak i hriat loh a awm a, mahse ka hrilh thei lo che, tiin a sawi a. A thih hnu hian a bank account-ah chuan dollar nuaih hnih lai a lo nei a ni tih an hre chhuak bawk a. Tin, flight attendant-ten Cooper-a hmel awm dan an sawi nen pawh a hmel hi a inang hle bawk a ni. Mahse, ngun zawka an chhui chian hnuah Kristian sena hi Cooper-a a nih loh zia an finfiah bakah a pawisa pawh chu a ram hralhna atanga a neih a ni tih hriatchhuah a ni leh bawk. A dawt lehah chuan Richard McCoy a ni leh a, a ni pawh hian kum sangkhat zakua sawmsarih leh pahnih khan thlawhna ngai chiah Boeing seven two seven hi a lo hijack tawh a, a tihdan pawh Cooper-a tihdan nen a inang hle. Hming lem a hmanga hijack a nih thu hriattir nan lehkha them a hmanga grenade siam chawp a hmanga pu para tawngkam chiah chiah thil a thlak engmah ti si u tih a hmang bawk a. Dollar nuaih nga leh parachute pali phut in pu para zuan thlakna step ang bawk a tang khan Utah state chung zawnah a zuang thla a ni. Tin sipai a lo ni veleh chiah kher kher bawk a Vietnam uar lai pawh khan demolition expert in a awm thin a ni. Mahse, a ni erawh hi chu thlawhna hijack atanga ni hnih hnuah man niin kum sawmli leh panga chhung tang tura hrem a ni thung. Kum sangkhat zakua sawmsarih leh palia a thi a, a thih thleng hian kupara a nih thu emaw, a ni loh thu emaw hi a sawi duh tlat lo a ni. Mahse, kupara nena an in an lohna chu A ni hi chuan helmet nen diving suit nen a inring thlap a, thlawhna kal dan tur kawng pawh a duh ang takin a kaltir thlap bawk a, tin flight attendant hnena a lehkha them pek chu lak let leh nachang a hriat tawh loh a bakah Cooper-a'n thlawhna a hijack lai hian kum sawmhnih leh pariat mi chauh a ni bawk. Hei mai bakah hian amah Cooper-a hmutu flight attendant te chuan Richard McCoy-a hmel an hmuh tir chuan a ni chu a nih loh thu an sawi vek bawk a ni. A dawt leh ah chuan Duane Weber a ni leh a, a ni hian kum sangkhat zakua sawmkua leh panga a a thih dawn in a nupui hnenah, Thuruk hrilh tur che ka nei, kei hi DB Cooper ka ni e tiin a sawi a, he a thusawi bawh zui hian an han chhui zui a, Weber hian. Bank hoin pawisa an dahna thin bag chu a lo kawl ngei a, chu bakah a khup hna chu thlawhna atanga a zuan thlakna a nih thu a sawi thin bawk a. Tin, thlawhna step atanga a zuan thlak dawn khan a finger print a hnut chhiah thu te a sawi bawk a. Tin, kum sangkhat zakua sawn sarih leh pakua ah pawisa an chharna hmun tihna bar chu a tlawh bawk a ni. Tin, amah hi sipai bang a lo ni ve leh chiah bawk a. Criminal record eng emaw zat a lo nei tawh bawkin an hmel lan dan pawh flight attendant te sawi dan nen a inmil hle bakah thawhna hijack lai hian kum sawmli leh pasarih mi a ni bawk. Mahse, chutih laiin thawhna hijack a nih laia Cooper-a finger print an hmuh theih. Sawmruk leh paruk zingah pakhat mah chu Weber-a finger print nen hian a inmil lo a, Chu bakah, Pu Para Nektai hnutchhia leh a cigarette zuk bunga dna an lak chhuah te chu Webber-a dna nen hian a inmil lo bawk. A insawi ropui duhna thil tih mai mai niin a lang leh ta a ni. A tawp berah chuan William Smith, a ni hi kum sanghnih leh sawm pariat khan rin hlelh a ni ve leh a, amah hi Navy lamah pawh rei tak lo thawk tawh thin niin parachute lam pawh hre bel tak a ni a. Tin, thlawhna hijack lai kum sangkhat zakua sum sarih leh pakhat khan kum sawmli leh pathum mi niin an mit rawng leh an hmel lan dan bakah an pianzia pawh Kupara nen khan an inang hle a ni. Tin, a sikul kalpui thin zingah chuan Ira Daniel Kupar tih an awm a, he hming hi a hmang mai a nih rinna a awm bawk. Smith-a hi railway lamah rei tak a thawk tawh bawk a, mahse kum sangkhat zakua sawmsariah chuan a thlawhna company chu thlachiahin an passenger thinte chu thlawhna company te chuan an chhuhsak nasa hle a, hei vang hian a thinrim thil tih nia ngaihna a lian hle bawk. Tin, rinhlelh awmzual turin Cooper a necktie hnutchhiahah khan thir tha bik taite niam them mit a hmuh theih loh khawp tam tak hmuh a ni a, hei hi a hun lai khan rel lamah chauh hman thin a ni bawk. Tin, Smith-a hian rel kawng leh a kal hun te chu a hriat bel dawn em avang khan thlawhna atanga a zuan thlak hnu khan relah chuan chuangin hmun hla tak a pan nghal rinna a lian hle bawk a ni. Mahse, Smith-a hi US hmar chhak lama cheng daih a ni a, thlawhna hijack-na erawh hi chu a awmna ep chiah ram a ni thung. Smith-a hi Cooper-a kha a ni ngei emaw a ni lo ngei tih finfiahna tha tawk engmah hmuh tur a awm ta lo a ni. Chutia kum sawmli leh panga chuang zet an chhui zui hnuah FBI te pawh an beidawng ve ṭan ta a. Kum Sanghnih leh Sawmparuk khan Dan Cooper-a case chu khar a nih thu official takin thuchhuah an siam ta a ni. Tun thleng hian tunge Dan Cooper-a kha thlawhna aṭanga a zuanthlak khan a dam chhuak nge a thi? La dam ta se khawnge a awm ang? A pawisa te kha khawnge a chep ral? Zawhna tam tak chhatna hriat theih loh. tam tak a awm ta a ni. FBI te meuh pawh ti beidawngtu a nih avang hian thil sual ti ni mah se mi tam takin Dan Cooper hi an ngaisang a, tun thleng hian amah nia inchhal an la awm reng a ni.